Tērā āhuatanga te nui o te mataku, te nui o te wehi, koia te āhuatanga o te tinana i a ia e mataku ana, i a ia e wehi ana. Ahakoa e kōrero ana te tangata ki a koe, Kāre ngā taringa e rongo. Ko ngā kōrero ōku kia. Nē, oh, he tangata koretake koe, he tangata nguikore koe, oh, maumau taima. Ka noho ahau me taku kotahi tahanga nei, mokemoke nei. I haere atu ahau ki tētehi tākuta, ē, me tana kī he tūmomo mate hinengaro tōu. Tētehi o ngā āhuatanga ōku ko te social anxiety disorder. Ināianei, kei te korokoroho o te mate mānukanuka me te pouritanga ahau. Ahakoa te pouri i roto i ahau ko te hiahia kia whiti te rā, kia noho ki te korokoro. o aroha, o aio me rangimārie. Ko te kai a te rangatira he kōrero and the entree my friends is a simple greeting. Kia roa tou tahi. Ae ae, tika ra e hoa. Tena koutou. Say hello. Yes! You cry! Mai te wā i puta ahau i te i te haikura, ā, tae noa mai ki tēnei wā, he tangata o te ao reo irirangi, ā, auraki mai, Māori mai. Kia ora koutou, o tou tahi ko hau ko Kingi Biddle e korero ana ki a koutou i roto i tenei ata. He tangata pāpāho o te pouaka whakaata. E mōhiotia ana a Kingi mō tana āhua hātakēhi ki mua i te pouaka whakaata. Taku mahi i roto i te ao kākā wahanui, arā, te kākā tarahau, arā tērā o te Toastmasters. Say what it is that you need to say so we can open the door and get to the place when when the mouth moves, the heart speaks. Te tau tuatahi i haere atu ahau ki te whakataetae ā-motu ā-ao ko te tau 2011. I angitu atu ahau ā, ki te whiringa whakamutunga. I am the Kingi of the world! I hoki atu ahau ki tērā whakataetae i te tau 2013, i eke anō ahau, ā, ki te whiringa whakamutunga, me te mea hoki rā, i tuarua ahau i te ao. Nuku atu i te 36 mano tāngata i uru atu i tērā tau. Heoi anō a Kingi ka tū hei herenga mō ngā manu kōrero o nāianei. He tangata waea ahau ki ngā mahi whakahaere i ngā nukuhanga me ngā nekehanga ki runga i te papatūwaewae. And so in a speech talking about a greeting, we are rapidly approaching goodbye. Ka tiro mai ki a au ko ka pōhēhē te tangata, ū, ko Kingi tēnei, a, he tangata harikoa, a, he tangata pukukata, a, ko te menemene te kai, ū, tell us a joke Kingi, um, Hai te pouri ahau. Ka tau mai a Kawatau. Te Kawatau a te tangata, ū he tangata harikoa a Kingi. Ta Kawatau a Kingi, me harikoa ahau. Pouri nui nei rā, wakiwaki nei, ā, ko tērā mea te kawatau. I roto i te tirohanga kanohi o te tangata.

Hanga a mai mai i tenei wa. Hoi ano, hei timatanga. No ra. A, no hea koe, ko wai koe, ne? I tupu ake ahau i roto o te Te Kautu. Ko Te Kautu he wahi tahito i roto o Te Rotorua. He wahi o Ngati Whakaue. Ko Ohinamutu tena, koia te wahi pu o Ngati Whakaue. Tērā te wā, ā, i muia ake o Hinemutu, nā whai anō ka hūnuku mai ngā whānau ki konei. I tipu ake ahau i konei, i roto i te aroha, i raro i te aroha a ōku kuia, ōku koroua, wāku nā karanga whaea, wāku nā karanga matua, me wāku whanaunga, tini whanaunga. Ko ngā āhuatanga o ngā mahi kori i konei, ā, haere atu ki te moana. Ki te roto mōna i taua wā mā katoa te wāhi, kī katoa i ngā kōura. Nō reira i raro i tērā āhuatanga he harikoa, he tupuranga harikoa engari kei reira tonu te tīmatanga o te āmaimai. He aha rā tāku i kōrero nā Ā, koia rā te wā, te tīmatanga o te amaimai. He tamaiti whakaraerae tēnei, he ngākau pānekeneke. I taua wā, me whiti, me pakari, me kaha te tangata. Ki te kore, oh, oh, ka kīia he tangata ngoikore koe. Ka kīia a He tangi weto koe. Nō reira i aua wā mehemea ka taka ahau, ka tangi ahau. Mehemea ka taka a He, he tangata whiti, he tangata pakari, mehemea ka taka ia, ka tū anō ia me te kore tangi, oh, ka mihia ia. Ka whakanuia ia. Nō reira, koia rā tāku i kī nei, koia rā te tīmatanga o te ao maimai i roto i taku whakaaro, ko tēnei whanonga ōku, he ngoikoretanga. Ka puta te whakaaro, he tangata rerekē ahau. Ko tāku i hiahia nei ki te rongo ki ngā kupu whakamihi, ngā kupu whakanui i ahau. Kāre au i rongo i te kupu whakanui mehemea ka taka, ka tangi ahau. Koia te orokohanga o ngā whakaaro ōku e pā ana ki te tērā mea te tangata ngoikore. He tangata whakaraerae, tamaiti whakaraerae. I hoki nei ngā mahara ki taku tau tuawhitu, tuawaru pea, katahi ka, i rongo nei au ki tētehi, tētehi kōrero pukukata. Kawea e au tērā kōrero Puku kata ki wāku hoa, ki wāku whanaunga katahi ka pakaru mai te kata, katahi ka aro mai rātou, aro pai mai rātou ki ahau, katahi ka kite au, ā, i rongo nei au ki ngā mihimihi. Kāre au i te tangata whiti, kāre au i te tangata pakari, I rata ahau ki tērā mahi pukukata nei, engari koia te ara māku ki te hopu i ngā mihi. Kia tau pai ai taku wairua, kia kauaka au e whakaaro he tangata ngoikore ahau. Nō ehara i te mea ngoikore kaha nei, engari he ngoikoretanga i roto i taku whanonga, i roto i te āhua o te Kingi Bironai. Kia roa tou tahi, here's a cup by Waiata just for you, Aotearoa and haruru ana! Kotahi ka haere atu wau ki te kura ki Otautahi, te kura ako reo irirangi, katahi ka hoki mai ki konei i te tau 92. I hau atu ahau ki te ao reo irirangi Māori, Aotearoa Radio, My FM. Ko waku wawata ki te mahia ana i roto i tenei, i tetahi teihana Maori hei pupuri ana. Nā FM eh, ūie, koia te tino, nē, te tihi o te maunga. Maunga, hei whaia te mātauranga o ā tātou tipuna. I te mea ki au, ki tēnei tangata nō Te Koutu, ko te tino hiahia kia noho ki tētehi reo irirangi ki Tāmaki Makau Rau, i roto i tētehi hōtaka parakuihi nei, anō nei he whetū pīataata o taua ao. Nō reira, ko te hiahia, ko te tihi o te maunga ki au, kia tae atu ki My FM, ki Tāmaki Makaurau. Engari ko My FM, he āhuatanga Māori me te whakaaro ki te toro atu ngā kaupapa Māori ki te iwi noho tāone, oh, i rekareka katoa ahau. Nē, he koanga ngākau, he hikinga ngākau, wērā kōrero katoa ki te mahi ki tērā taumata, nē. Engari ko ia te āhua o te wairua ōku. Nē, āe, āe, āe, kua tae au. Koia, kua eke, kua ngata te hiahia. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I te wā ōku ki My FM, ehara i te mea kua waea ahau ki ngā āhua me te wairua o taua ao. He ao rawe tēnā, engari i taua wā ka tīmata ahau i tāku nā mahi i te rima karaka mō te āhuatanga o te o te parakuihi. Ia te rā, ia te pō, i taua wā he makau tōku, nō reira ka haere atu māua me taku makau ki ki ngā wāhi kanikani, ngā pō kanikani, ngā karapu kanikani, ia te pō, ia te pō. Katahi ka hoki nei ahau ki te mahi i te rima. Kare au i paku ngoe, kare au i whai wa, kare au i paku whakaaro ki te whai wa, ki te whakata. Engari i roto i tera ahuatanga, ia te ra, ia te ra, ia te wiki, ia te wiki, i tae atu ki tetehi wa kare taku hinengaro me taku tinana i hiahia i roto i te kore moe, i roto i te kore whakata. Ka koia te wā i whakaarohia nei e au, Ooh, ooh, hanga rerekē, he aha, he aha rā tēnei hanga? Taitimu taipari, taitimu taipari, taitimu taipari. Kāre taku hinengaro i whai wā kia tau. Tērā te wā i karangahia ahau ki te tiki i tētehi pene nei, nō reira i haere atu au ki te tiki i te pene, i tikina te pene, i. Punutia te pene, katahi ka noho ahau. I au e, e, e mau ana i te pene, ko ngā whakaaro, he nui ngā whakaaro e rērere haere ana. Hmm. Ai, haere au, me hoki au ki te, uh, ki te rūma. Oh.

me whakatā mō te wā poto nei, me tāria ia kia, kia, kia whanga ia e rātou te taenga atu o te pene, he pene noa iho nei, o, nā, nā, nā, me hoatu, ā, me noho, o, nā, me hoatu, o, me noho. Koia te āhua. Me ara wake i pau te rua hāora, i roto tonu ahau, purutia tonutia, te pene, engari i te rērere tonu te hinengaro, ngā whakaaro. Koia te wā i tīmata taku heke haere i roto o My FM. Mai taua wā kāre au i whai wā, kāre, kāre he kaha ōku ki te whakatā, ki te noho, mō te kotahi meneti, i te mea i rērere haere ngā whakaaro i haere atu ahau ki tētehi tākuta, e me tana kī he tūmomo. Mate hinengaro tōku, oh, he tangata, tangata rerekē, kāre, i hiahia nei ahau ki te hoki atu ki te ao i mōhiotia nei e tātou. Katahi anō au ka tīmata Ki te toro atu te ringa, engari, ū, nuku atu i te whā tekau tau, wērā whakaaro e noho tangata whenua ana i roto i te hinengaro o te Kīngi Bero nei. Hei Marv! Hei Marv! He kapu tī, he kawhe rānei? Āe, he kawhe koa. Ka pai, ka pai. Ūhuhui! Ka haere atu au ki tētehi a Kaiwhakamahere Ora Hinengaro. He nui ngā tāngata e pēnā ana kua tae atu au engari, oh, waimarie kua tae atu au ki tētehi tangata e tino rata nei ahau. Yeah. Not feeling good today, my love. At least I'm not fighting it though, eh, you know? Nō reira, i roto i tēnā, ā, kua Kite au ko te kupu mā tētehi o ngā āhuatanga o ōku ko te social anxiety disorder. I roto i tēnā, kua mōhio nei rānei ahau te ingoa o te hoariri, o te ingoa o te hoa i tēnei wā. Anei, here my love. Nō reira, ka tīmata ahau ki te whakarite rongoā

Yeah, and I just know where your head is. Yeah. When you're in the space, you just think you're alone. But now, I know I'm not. Mm. It frees you too. Man, makes the, makes the coffee sweeter too, you know. Nō reira, ko tētehi o ngā āhuatanga o taua mate, tai atu au ki tētehi tangihanga, ne? tētehi hui Māori, ā, mehemea ka tai tōmuri atu ahau, ā, ka kite au, ā, he nui ngā tāngata o roto. Ka tīmata mai te āwangawanga. He āwangawanga pēhea nei, ā, kāre tino tau, noho tau i roto i ahau. Ka hotuhotu te manawa, ka hotu tere te manawa. Ka tīmata te te heke o te tōtā. Katahi ka haere atu au ki te noho ki te mahau. He aha te take o tērā kaupapa? I roto i ahau, he pikitia. He pikitia, ko au tēnā, E tū ana, e kuhu ana i te kuaha, katahi ka titiro mai, ka titiro katoa mai ngā hunga o roto ki ahau, katahi ka pā nei ahau ki te whakamā, kāre au i te tino rite. Mehemea ka tae atu au ki Te Atamira, ki Te Papatūwaewae, ka tiro mai te katoa ki ahau, ū, ka rawe. Engari ko hau me taku kotahi i te kua o ka mataku ahau. I hoki nei ngā whakaaro ki taku kaimahere ora hinengaro me te whakaaro e hoa kia tau tō wairua, hā ki roto, hā ki waho, katahi ka puta te whakaaro ki te whakarite mahere. Hu, he he whakarite rautaki mahere. Nō reira ko te mahere, te mahere tuatahi i ngāwari. Haere atu koe ki te kuaha. Koia, haere atu koe ki te kuaha, hā ki roto, hā ki waho, tiro atu ki te katoa, me whakaaro he whanaunga rātau. I tiro atu au ki te kuaha, Tahika, haere au ki te kuaha. Ka hā ki roto, hā ki waho i a au e hikoi ana, kia i tau atu ahau ki te kuaha, ka tahi ka tiro atu ahau ki a rātou. I roto i te aroha i raro i taku mōhio he whanaunga rātou katoa, ka tahi ka tau taku wairua, He tangihanga tērā ko te tino, tino mataku a kia hīkoi i mua i te katoa ki te tuku mihi. Engari i taku taetanga atu ki te, ki te kuaha i tiro atu ahau i rongo ahau ki te aroha o te whānau. Kāre au i kite i te mataku i taua wā, i kite au i taku whanaunga e takoto ana, me taku hiahia ki te haere atu, ki te tū i mua i a ia ki te tangi i taku tangi, ā, me te haere i roto, ā, ki te taha o te paepae. Nō reira, ko ia te, te mahere i angitu. He aha te take i angitu? I te mea i tau taku wairua i roto i te haeretanga atu. Nō reira, kāre kore ka tae anō te wā, ka tae anō te wā ka tae tōmuri atu ahau. Ka noho au ki te mahau, katahi ka hā ki roto, ka timata anō Piki mai rā, kake mai rā. Hōmai te waiora ki ahau kia tū tāki wai, tāki wai, tāki waiora e. Kia waka e whawhai te mānukanuka he wā tōna ka ngaro. Engari mehemea ka mōhio rānei a koe me tō hoa he aha te take, kāre te riri, kāre te aha nā e raru nei i a koe. Whākina. Kāre te tāne Māori e āhei ana ki te whākina i ngā hekenga me ngā pōuritanga ōna. Engari, me pēnā ka tika. He aha te take e whakaaro pēnā ana ahau? He aha te take e kōrero pēnā ana ahau? Ko te korokoro o te mate mānukanuka en. Koia tētehi o ngā tino hiahia ōku ki kia ngai tāne Māori, kia ngai tāne. Kōrerohia ō hapa, eh? Kōrerohia ō whakaraeraetanga. Kōrerohia, he nui ngā kōrero kua, kua, kua, kua, kua, kua rongohia. Oh, tēnā koe e te tau, kei te harikoa ahau. Koia nei tētehi o ngā papakāinga ōku. Ki te taha o tōku koro, a Sonny me Nanny Tiddle. Āe, koinei te wāhi. Tirohia te tikanga o te waka nei o Te Arawa, he tau utuutu, nē, he tū atu tū mai. Nō reira, mehemea ka tū atu ngā kare ā-roto i roto i te mahi pāho, i roto i te mahi whakangahau, ka tika me whai utu hoki rā ki te whakatā kia mū te reo. Engari i tēnei wai kāre, kāre tātou i tino kite i tērā āhuatanga i roto i te pātanga mai o te mate mānukanuka, kua ako nei au ki te whai i te tauutuutu e pērā ana, Ā, mehemea ka tū ahau i roto i ngā mahi uaua nei, me whai wā ahau ka tika ki te whakatā, ki te kore o ka wīwī wāwā te hinengaro. Ehara i te mea kua ora. Kua puta ki te ao, kua puta te ihu, kua whakaihu waka, engari he mōhiotanga ōku i te wā tuatahi, i eke ahau i te wā tuatahi, he hoa tēnei ki ōku whakaaro. Ki te tō wai, ki te whakahoki i ngā whakaaro, me te whakarite i te mahere. Nō reira, koia tētehi o ngā tino angitūtanga. Te angitū, ehara i te mea kia noho ahau me taku mānukanuka me taku poupouritanga hei hoa riri, engari hei hoa. Nō reira, whakarongo ki ō hoa, tēnā kōrua, tēnā koe mānukanuka, tēnā koe pouritanga, Kia tahi ka haere atu me te mahi i ngā mahi. Umm. Ināianei, kua pā kaha nei ahau. Ināianei, kei te korokoroho o te mate mānukanuka me te pouritanga ahau. Engari, i wētehi wā ka eke, i wētehi wā kāre tino eke kia mutu te whawhai. Kia huri te hoariri ki te hoa. Ehara i te mea te tuku riri, engari te tuku aroha. Ko tērā reo i kōrero nei au. Ō, he tangata! Koretake koe! me te whakaaro, Ō, koretake! Tēe! E kino koe! Ka tahi, ka tīmata ahau ki te wero. Ehara ahau i te tangata kino. Ehara ahau i te tangata koretake. Katahi ka mū te reo o te Kingi Whakamataku i ahau. Koia tētehi o ngā ara i akohia e taku kaiwhakamahere. Koia tāku ki ngā honga e mātakitaki ana, Wairohia, wairohia ō whakaaro. i te mea he whakaaro ōu, wāu whakaaro ēnā, engari ehara koe i te whakaaro. Nō reira, kia mōhio rānei koe, e āhei ana koe ki te wero i ō whakaaro? Ā, kua tīmata ahau ki te wero i ōku whakaaro whānui nei? Mehemea ka hē ahau, kua tīmata ahau ki te kī a Ihea. Engari, pai te whakaaro o Ihea ahau, atu i a Hupa Tangata, no ko wai, you know, i a Batman ahau, e hē kore ratou. No reira, arohaina tō ihu. Morena, morena. Nō reira, arohaina. Ā, nā, koia tētehi āhuatanga ōku. Arohaina te āhuatanga whakaraerae ōu i te mea he taonga nui. Nō reira, ko te hiahia, he nui, he nui ngā wā kua rongo nei e tātou, o he tamaiti whakaraerae, tēnā, o pei tēnā. He ngākau, ngohe, ngohe rā kōrero katoa. He taonga nui tērā. Ko taku hiahia ki te rongo ki tērā kōrero kia māori ai te rongo o tērā kōrero he tangata whakaraerae. I te mea koia, hei ake anō, tirohia. I te wā o ngā tupuna, ko te roimata me te hūpē i heke i ngā kuia, i ngā koroua, i ngā toa. Wera, Mehemea i tangi pūtare nei ngā toa, whiti nei, pakari nei, me pērā hoki rā tātou. Koia te ao e hiahia nei kia hīkoitia e aku mokopuna, he ao e āhei nei te tāne, te wahine ki te tangi, ki te tuku aroha, ki te tuku aroha ki a ia anō. Kia noho ki te korokoro o aroha o Aio me Rangimārie. Tēnā tātou, tēnā tātou te ao Māori, tēnā tātou tāne mā. Ko tēnei whakaaturanga, he whakaaturanga ki a koutou, ngā tamariki ngākau nui, ngā tamariki he ngāwari ki te whakapuaki o Kare-ā-roto, he... Ā, he tamaiti atawhai, he tamaiti, ā, ngākau mahaki, ko tēnei kaupapa he kaupapa ki a koutou ki te whakaatu atu i tērā āhuatanga ou. Ki a tātou tāne mā, he whakaaturanga tēnei hoki, ā, ki a koe, otirā ki a tāua. Mehemea kei roto i a koe tērā āhuatanga, kaua e whawhai. Matapoporetia, awhitia hokoiria, i te mea koia tētehi āhuatanga o uki Māori nei. Nō reira, awhitia, awhinatia, arohaina. Koia te tētehi taonga i tuku iho nei e ngā mātua, e ngā tupuna. You know, ehara i te mea nō nāianei te aroha, nō ngā tupuna i tuku iho. i tuku iho. Kia ora tatou. He māmā noa iho ēnei mea te kawa rāua ko te tikanga. Ki te pai tōna hau, kai te pai o tikanga. Ki te pai tō noho me tō hā hua noho, kei te pai ō tikanga. Mēnā kei te manaaki koe i te tangata, kei te manaaki koe i tō whānau, kei te manaaki koe i ō tamariki, he pai ō tikanga. He iwi kanohi kitea, he iwi whai. Hā ki te hā o te tangata, ka hono te mauri ki te mauri o te tangata. Mehemē e noho marara tātou, ka hono mā te ipurangi anahe. Ka ngaro haere tērā āhuatanga. Mō te oranga o tō tātou ahurea. Me hanga he tikanga hou. Ki te kore e hangaia e tātou he tikanga hou, ka mate te ahurea Māori.